F'din ir-rokna niltaqgħu mal-awtur Anton Grasso, ġgant fost il-kittieba lokali tal-istejjer tal-waħx.
Il-waħx dejjem kien jinteressani meta kont tifel. Żewġ raġunijiet primarjament naħseb għax kurjuż u beżżiegħi ħafna. Allura jekk taqadhom flimkien dawn iż-żewġ dawn iż-żewġ raġunijiet, naħseb ituk risposta konċiża ħafna. Għaliex huwa suġġett li jinteressani daqs kemm jimbuttani. Jimbuttani għax beżżiegħi ħafna, imma għax kurjuż, Iressaqni lejh fil-qrib tiegħu taf. Il-ġeneru tal-biża imbidel ħafna tul iż-żmien ta' hemm dak it-tip ta' biża siket, biża eh, li taf li qed isseħ xi ħaġa, ma ma taf x'inhi, Taf li qed isseħħ xi ħaġa ħażina, pereżempju Rosemary's Baby, ktieb kien saħħarni, saħħarni meta kont tifel, dak qlibtu meta kelli 22 sena jien kif ippubblikajt l-ewwel ktieb. Pereżempju, romanzi ħol li qlibt għal Malti The Mephisto u l-Silvals ta' Mephistofle. L-istess, xi ħaġa ħażina ħafna qed tiġri, pjanist. Ikun se jmut satanist. Jaf li se jmut u jħalli ruħu f'idej ħaddieħor li għadu żgħar, li għadu żagħżugħ li jista' jkompli l-ambjent. Ovvjament hu jidħol fih. Ix-xitan itik ħafna affarijiet, nemmen jien, imma tagħmel x'tagħmel fl-aħħar mill-aħħar titlef dejjem jew. Mbagħad hemm dak it-tip ta' biża li pereżempju meta bdejt nikteb jien anki l-kumpanija Hammer Fis-snin ħamsinijiet, pereżempju, fis-snin ħamsin, mummji jqumu twiebet jinfetħu taf eh, dak it-tip ta' biża teatrali, vampiri, eh, eh, frifet il-lejl taf. Ġifieri, mbagħad hemm dak it-tip ta' biża ieħor. L-Exorcist, pereżempju, kamera tricks, kexxun jinfetaħ, mara dawar rasa pupa, jiġifieri. Imma il-biża' mix-xitan, ir-realiżmu tax-xitan. Illum il-biża' qiegħed ħafna naħseb jien iktar iktar ikkonċentrat fuq dak li hu sikoloġiku, dak li eh, jien naf ngħidlek There is a maniac following you, hemm qattiel, hemm miġnun qed jimxi wara l-passi tiegħek, jew jew daħal xi ħadd id-dar, hemm xi ħadd id-dar mar id-dawl, dak it-tip ta' biża' taf, jiġifieri dak il-biża' psikoloġiku li li iżommok imwaħħal mhux żviluppat il-kult tal-biża' kif għedtlek żviluppa. Imma illum naħseb li l-aktar, l-aktar, per eżempju, jinnaf, eh, ktib ieħor li saħħani il-tifla li jerek li qlibt ta' William Katz il-Death eh, Dreams jismu bl-Inglis eh, tmut tifla tereq, tifla tereq, tifla ftit snin u tibqa f'kuntatt ma' omma Trid tara dawk ix-xeni, eh? Qed tara hi biss, somma. Hi biss qed tara. Ħadd mu qed jara ħlifa, kulħadd jaħseb li qed tiġġennen. Imma hi u tibqa' f'kuntatt dak it-tip ta' biża' naħseb psikoloġiku llum l-iktar biża' li jagħmel sens. Ovvjament, barra l-biża' mix-xitan, Dak jibqa' l-fulkrum tal-biża'. Huwa l-istint tal-bniedem li ġalu jħoss ġibda lejn il-makabru, lejn l-istejjer tal-biża. L-ewwel edda m'hemmx triq tan-nofs. Fix-xogħlijiet tiegħi, fil-kitba tiegħi ġifieri eh, ma tgħidx Anton joġobni f'dak il-ktieb u ma joġob. Hemm min jekk jismani naqra l-Vanġelu jitfiħ. Jgħid li Anton Grasso jdejjaqni. Anton Grasso ma joġobnix. Eh, daka tal-biża u ismi minn kejja xogħlijiet oħra li għamilt jibqa' mwaħħad naħseb jibqa' marbut. Ma hekk nixtiequ jagħmel jien jiġifieri